Pwllheli. Tre agosau Steddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023. Tre Glan Môr ar benrhyn deheuol Llŷn yng Ngwynedd, Gogledd Cymru ydy Pwllheli. Mae ganddi farina brysur a chychod, ei ffair, a'i henwogion. Ac yn ôl argo ei faled, mae gan Bwllheli fôr forwyn. Disgyblion Ysgol Glan y Môr aeth ati i godi llen ar eu tref nhw, ac fel man cychwyn, Ymwelodd cyfaill â chyn athrawes yr ysgol, Misus Enid Parry Evans. Wel Enid, dyn ni ar lwyfan... Glan y Môr. Llwyfan Ysgol Glan y Môr, ysgol sy'n golygu llawer i ni yn dwy. Dyn ni'n athrawon, wel dwi'n athrawes ddrama yma, a chithe di bod yn un. Ia, do, blynyddoedd yn ôl erbyn hyn. Atgofion melys. Mae drama'n bwnc buddiol dydi? Fel gwyddos di dy hun 'lly. Gweld y plant yn blodeuo, yn magu hyder mewn ffordd hollol wahanol. Hollol, ia, a pawb yn medru llwyddo 'de, mae hynny'n beth mawr yno fo dydi? Pryd fuoch chi wrthi yma yn dysgu yn athrawes ddrama? Yym, o'n i'n cychwyn yn 19... wyth, chwech, wyth, saith, um, efo blynyddoedd fenga. A wedyn oedd Dr Neil Trevor Jones oedd yma amser hynny'n sylweddoli gwerth drama. Dyn mi fynodd o fysa ni a diddordeb mewn cychwyn tygau a wedyn o fanno ymlaen lle efo lot o gefnogaeth o ysgolion lleol ac yn y blaen a Do, a mi dyfodd yn bwnc difyr iawn iawn de, oedd o reis boblogaidd hefyd lly. Um, efo amrywiaeth eang o blant yn ei ddewis o fel oedden nhw'n mynd ymlaen de. Mi ges i waith mewn cynhyrchiadau a rhai cynhyrchiadau teledu nes doth o'i bwynt lle O'n i am ddilyn llwybr felly a chrwydro mynd i Gaerdydd ac yn y blaen, ond mi benderfynis nad o'n i ddim. A wedyn mi ges i swydd i ddysgu yn fan hyn a mi ddatblygodd y drama yn fama hefyd 'lly. A felly medri trosglwyddo'r holl brofiadau yna i'r plant ffodus oedd yma hefo chi? Wel fysai i'n deud am ffodus 'de. A sut dylanwad 'dych chi'n meddwl mae 'di cael ar bobl ifanc yr ardal? Mae o'n rhoi hyder, dydi? A medru rhoi hunan mewn sefyllfaoedd heb gorfod byw drwyddyn nhw, de? A felly yn ehangu y cydymdeimlad nhw at bobl eraill ella. Ymlaen felly, i Neuadd Dwyfor, am sgwrs bellach gydag un o wynebau cyfarwydd y llwyfan yn lleol, ha ledled Cymru, Mister Richard Parry Hughes. Cafodd disgyblion Glan y Môr sgwrs gydag Enid a Richard am hanes y theatr ym Mhwllheli a chwmni drama Llwyn Dyrys. Pa atgofion sydd gennych? Ond nes i erioed feddwl mynd i actio fy hun. Uh, landio mewn clwb ffimwyr ifanc a mae eisiau drama Ac o'n i'n, do'n i'm yn actio, fe nes i o dysgu lleill ti di wneud, ac yna i'm clem be o'n i'n wneud. A wedyn mi eisiau dechrau cynrychu drama yn Clwb Ffimir Ifanc Dyffryn Anlla, a pan o'n i'n i fyw i, i Llwyn Doris, mi nes i wedyn uh, ofyn i Gwilym uh, fysa fo'n gallu helpu cefn llwyfan. A mi landis i fyny Ar y llwyfan wrth gwrs yn actio a do'n i'm wedi bwriadu o gwbl 'lly. cychwyn nes i efo mynd i steddodau adrodd a gneud pethau'n capal a mwynhau perfformio 'lly a wedyn datblygu'n raddol o fanno 'de. Ia. A mi nes i holi Gwilym Gruffydd a ma' Gwilym Gwilym Gruffydd neu Gwilym Plas i lot o bobl yn ardal acw yn allweddol bwysig i i'r cwmni drama Llwyndyrys. Um, mae ddyn anhygol da. Anhygol o ddyn. Mae'n angen lwyr yn fyny chi. Mae codi dagrau gadael fi ond o'n creadur. Mae gwylio fan hyn. Um, sut oedd yn gallu cynrychu tair drama fer bob blwyddyn am flynyddoedd, mm. tair yn nhw. Mi dda tho, eisiau holi na bain, sydd wedi cychwyn nhw yn, yn y capel. Mm. Yw ddramau yn capel, felly. Fanno di cychwynno nhw a mynd o ddifri wedyn trio gwneud dramau iawn lli. Um, pa fath o ddramau sydd wedi bod yn digwydd yn yr ardal? O, oh, pa fath o ddramau lli? Yn gyfag... Oh, Mae'n rhywbeth wmbrath o fwnaeg. Da ddrina fach o'n i'n actio ni gyntaf un un. Da chi eisiau chydig bach o stori hwnnw? O'n i'n mynd i Gardydd i, i, i actio y ddrina'n fach ac o'n i yna yn gefn y fan Dyna pren oedden nhw. Edrych fatha reifls nhw. A dyma ni mynd lawr y uh, Gaerdydd. Dyma plismyn, tri bedair car plismyn. Rown i gyd allan. A dyma'r plismyn fo cap pig yn nhw. Oedd o'n inspector neu fath. Pwysig. A, ma, a dyma fo'n data ni. Any guns in the back? o na, ni. O, ia, wooden ones. Uh, pa oedd y gynnyrchiadau gafodd ei gwneud yn yr ardal? Oedd na gwmni drama wedi i sylfaenu yn fan hyn doedd? Yn cwmni... hun? Wel, yn Neuadd Dwyfor. Ah, yna chdi, iawn. Cwmni Glan y Môr. O, oh, reit. Oedd fan hyn mewn ffordd yn gartra iddyn nhw doedd, o gynnyn nhw stafelloedd yn top yma, yn llawn dillad. Oce. Ac o hynny'n beth handi, buom ni'n cael benthyg rei o'r rheini pan fyddan ni'n gneud pethau yn yr ysgol. Ond cwmni Glan y Môr 'di'r un dw i'n gofio fwya'. Pa mor bwysig oedd o i'r ardal? O'dd 'na ddim, da- dach chi'n mynd yn ôl dych ch'wel' i amser nag o'dd 'na'm teledu a ballu. O'n hollol 'de, ia. A wedyn o'dd o yn difyrru pobol do. Mae'n anodd i chi efo'r holl betha 'ma sy o chwmpas chi ŵan i feddwl be' o'dd byw heb deledu, heb yy n- dim byd, dim dim cyfrifiaduron a ll- petha oddach chi'n mynd i sbio ar ffilmia arnyn n'w a ballu nag oedd? Yym 'chos pan o'n i'n ch- yn 'r un oed â chi do' gynno ni do' gynno ni'm trydan yn y lle o'n i'n byw i ga'l teledu a wedyn Oedd cam mynd i weld drama efo criw o bobl, a rei onyn nhw bobl oeddech chi'n nabod, yn cogio bod nhw'n rhywbeth arall, yn, yn ddifyr iawn iawn ynde. Yeah, yeah. A wedyn um, y math yna o beth fydda i'n cofio. Stori am yn haid i, a da chi'n mynd yn ôl yn bell, bell, bell, bell amser hynny, yn sbio ar ddrama neuad sarn, ac oedd na ddynas yn eista o'i flaen o, ac oedd na rywun yn y ddrama wedi marw, A dyma'r ddynas 'ma yn codi ar ei thraed ac yn dechra crio, ista'i flaen o fel hyn. A dyma Nhaid yn gor'o' yy yy yy patio'r ddynas o'r tu ôl 'na deu', Misus Jones bach, Misus Jones, actio ma' nw, mae'n fyw, gewch chi weld yn diwadd, fydd 'i'n codi a fydd 'i'n mynd allan. Wch chi, o'dd o'dd y peth mor yy real iddyn nhw 'lly. Ond o'dd o'n gyfle i bobol weld theatr, gweld drama fawr. Yn y neuadd bentra. Mm. Chi, sa'n nhw byth yn mynd i Lerpwl neu Manceinion neu felly, neu gael... Yn Gymraeg. Ac yn Gymraeg hefyd, yeah. de. Os gewch chi gyfle i fod yn rhan o gwmni drama neu drio neu falle, cerwch amdano fo dewch. Gewch chi hwyl de. O'n i'n ffarmio don, a os am byd gwell de, na cael hobi de, o fod o'n rwy'n arall am awr neu ddwy. Oedd o'n therapi chi. Mm. Oedd o, oedd chi'n bod yn gymeriad llwyr fan hyn. Doedd o'n byd i wneud fo gwaith bob dydd chi. Oedd chi'n gallu bod yn rwy'n arall. A, a mae o ar gofyn therapi da, de. Gwch cerwch amdani. Neu chi mwynhau eich hunan, de. Neu ddewr sy'n beth. Mae'n hwyl, chi. Mae o'n hwyl. Mae o'n lot o hwyl, chi. Ond mae lot o bethau sy'n gallu gadw chi mewn trwy dydd yn hwtliau yn gylch ysteion fel yna. Hwtliau? O, fe drefyd o fe. O un llwyfan i lwyfan gwahanol yr aed nesa, ymwelwyd â chlwb pêl-droed Pwllheli am sgwrs gyda chyfaill arall yr ysgol, Erica Jones. Erica ydy hyfforddwr tîm merched Pwllheli. Dyma ni, Erica, unwaith eto yn eista fan hyn flynyddodd yn ddiweddarach na godda ni, ond mi fuon ni yn fama fo'n gilydd uh, amser maith yn ôl, Lot do. Do tad. Mewn gwersi drama. Do. Um, Hwylus iawn fyd. Nes di ddewis drama, sy'n ti rhyw syniad pam? Um, na, jyst yn meddwl bod fi'n enjoyo fatha um, sioe, illa, a bod fi'n enjoyo canu ar y pryd, so oedd o'n yeah. fath o'n i eisiau pwysio yeah. mlaen efo. Yeah. A wt ti'n meddwl bod o 'di bod yn lles i ti fod wedi gwneud yr yma? Yndw, yym, t'od dwi reit shy, fatha 'sa chi byth yn meddwl, ond dwi reit shy fel person, so i sefyll o flaen cynulleidfa mor fowr ac i neud petha o flaen ysgol o'dd o'n step mowr i fi dwi'n meddwl. Mm, mm. A dod a fi allan o'n nghragan a t'wo' i ddangos bo' fi yn gellu neud petha o'n i'm yn meddwl o'n i'n gellu 'de. O, hollol, ia, ia, ia. A mae'n debyg, wyt ti rŵan yn gweithio yn yr ysgol yma fel cymhorthydd? Yndw tad. Ac wyt ti'n ymwneud â tîm pêl-droed ac yn y blaen? Yndw tad. So... A mae'n ti angen yr hyder yna i ddelio felly? Yndw tad, yndw. Ie, mae rhywbeth fel 'na 'di wneud lles iddo fi 'wan yn y dyfodol dwi'n meddwl i fod o flaen plant neu bod gin i gynulleidfa i i ddangos iddyn nhw t'wod dydi... Ia. ...bob dim ddim yn scary a... Na, na. Beth ydi hanes Clwb Pêl-droed Merched Pwllheli? O! Lle dw i ddechrau? Yym, dw i'n chwarae 'wan ers dros ugain mlynedd. Yy, pan wnes i ddechrau, o'n i'n gorfod chwarae pêl-droed, o'n i'n chwarae efo'r hogia, tibod, doedd 'na'm digon o genod i wneud tîm. So dwi'n mynd yn ôl yn bell iawn. So, yym, dechrau efo under eights, efo Julia a De- a Debbie oedd yn wneud y ni adeg hynny. Yym, oedden ni'n chwarae tîmau hogia bob dydd Sadwrn. So dan ni 'di dod yn bell iawn 'wan i allu chwarae bob dydd Sul mewn grŵp o ge- efo grŵp o genod, sef sgwad cyfa o jyst genod. So, mae hanes y clwb yn mynd yn ôl yn bell iawn o ran hynna. Pwy gychwynnodd Clwb y Merched? Blynyddodd yn ôl, ta 20 mlynedd yn ôl, a adag ynny Peter Noel oedd yn rhedag ni, a Dylan. Um, gathen ni grŵp, bob, bob di merchar oedden ni'n uh, ymarfer, a dweud bod yna ta, oh, dwi'n bo, yna ta 50 oedden ni'n troi fyny ar y cae yma bob nos ferchar. So trio torri fo lawr i wneud tîm, oedd y rheit anodd, ond oedd o just yn neis, oedd o fatha escape i'r genod i gyd cadw dallan a chwarae ffwtsbol efo'i gilydd. Caron bach o hwyl. So ia, mynd yn ôl 20 mlynedd yn ôl. Ers pryd wyt ti wedi bod yn aelod y clwb? Um, fatha ni'n deud gyna, dwi'n aelod o'r clwb ers bron i 25 years. Uh, dwi wedi chwarae pan o'n i mor ifanc a chi. A wedyn dwi wedi dod i fyny i chwarae yn the 16s. A wedyn pam nes i ddod yn 16, nes i chwarae wedyn i'r tîm merchaid. O, fi'n ei wel, wel done, briliant. So, deu pan o'n i ta 19, nes i feddwl, o, dos am llawer o gemau i'r genod, mae mwy. So nes i just meddwl, o, ti'n bod be, dwi'n di reoli'r clwb a dechrau hyfforddi'r genod. So, dwi di bod yn hyfforddi ac yr rheolwr, dwi'n meddwl, ers 20 mlynedd, a mae'n dechrau danos yna fi. Gilydd, so, un yn chi ddod efo fi, Iwan, Ta, ti'n bod chdi pasio hi'n ôl am laen? Pa mor bwysig ydio i chdi? I fi fel uh, individual de, mae peldroed yn bwysig i ffernol. So, mae o'n helpu fi um, ddod allan o tŷ, cael amser i fi'n hun. Um, mae o, mae, dwi'n lwcus iawn, dwi'n gweithio fo chi gyd yn yr ysgol, so dwi'n cael ymarfer a hyfforddi chi yn yr ysgol, ond dwi'n cael ysgep wedyn ar ddisyl pan dwi'n chwarae ffwtbol, dwi'n cynrychioli clwb fi, a dwi'n gweld chi wan, fatha dwi'n ymarfer chi ar ôl ysgol, dwi'n gweld faint o dda da chi mynd, a wedyn ella mewn un, fatha blwyddyn neu be' bynnag, fyddach chi yn chwarae yn yr un un tîm â fi. So i fi mae o'n bwysig iawn, mae o'n cadw fi allan o drwbwl a mae'n cadw chi allan o drwbwl. Sonia am uchafbwyntiau clwb dy atgofion gorau? Dwi'n mynd yn rili hen, so mae yna ddipyn o atgofion da dwi wedi cael efo'r genod yn y clwb, ond uh, un i fi swn i ddeud ydy pam dwi'n mynd yn ôl rhyw, dwi'n bod rhyw ddeg mlynedd yn ôl, a nathon ni gyrraedd y Welsh Cup Final, ac i Pwllheli bach i gyrraedd Welsh Cup Final oedd o'n masif. So um, oedden ni'n chwarae Caerdydd, ia? A do'n i'm yn gwybod adag ynny, ond um, oedden ni ar y cae na ac oedden ni'n chwarae yn erbyn tîmau fatha genod mowr. A wwan dwi'n sbio yma, gen ti Jess Fishlock, Lauren Dykes, a mi o'na un arall, a mae'r genod yna wwan yn chwarae i Cymru, a maen nhw'n advocat masif i pel-droed merchaid, dydy. So, do'n i'm yn gwybod pan o'n i'n 17, 18, bo' fi'n cicio pêl ar y cae 'na ac yn taclo rywun fatha Jess Fishlock, sydd yn massive i merchaid 'wan efo pêl-droed. So, uchafbwynt fi ydi chwarae yn erbyn y chwaraewyr fel 'a. Dau lwyfan dra gwahanol. Dau lwyfan gyda'u cyfraniadau pwysig i fywyd y dref.